yes so oga madam how we dey be dis na naija economy gist wey we dey try dey break down how cbn and our government policies dey take affect your pocket i be your guy dr tobes hope say una dey do okay abeg as una don reach here make una sharply press like make una subscribe una- if una never do am already and make una try follow us for other platforms as we dey try dey grow Thank you, thank you very much. For today episode, today gist, we wan talk about the recent report wey the National Bureau of Statistics, National Bureau of Statistics drop for mid-March. And we no dey talk about everything for the report, I just wan focus on one part wey be say headline inflation headline inflation wey be the total inflation for Naija wey cover the price of everything wey you fit buy from your recharge card to your malaria medicine. That headline inflation don drop from 15.1% to 15.06%. Woohoo! I beg, make we no deceive ourselves. This 0.04% drop

So even though inflation don reduce from 15.1% to 15.06%, inflation still dey. And this na wetin economists dey call disinflation. Inflation still dey, but na small small the thing dey run. So for example,

not really because the lion still dey chase you and you still dey run for your life and na wetin that 0.04 percent drop feel like whichever analogy wey you understand take am like that but wetin be the benefit of this 0.04 percent drop because the, C the cbn and the national bureau of statistics drop this thing like say na good thing So make we see wetin be di good thing. Now e just mean say di medicine wey CBN dey give our current inflation rate wey be about 26 percent, di di medicine wey dem dem give am wey be high interest rate don start to dey work.

if fuel price reduce by hundred naira that taxi driver no go automatically reduce the price of im taxi because he still dey go mechanic he still dey buy fuel he still dey ma- dey maintain other things so na wetin that zero point zero four percent drop be be that na small thing but e go take a while e go take time before the drop reach you so to the common man Dat price wey slow down still be high price. Di fifteen point six percent still mean say your money still dey lose value every day. So if pesin so if you tell pesin now wey just pay im rent say you know say inflation don drop, e fit use im left hand reset your brain because to di average Nigerian, dis drop na like ghost for market, nobody dey see am. And speaking of market, make we talk about di one wey dey make our eye see pepper. and that one na the food matter. Food inflation, food inflation, still part of the report, oh, food inflation don't jump go 12.12 percent. and this now why the price of your pot of soup be like say na na na marriage introduction you dey you dey cook for how expensive things be now the headline inflation the form say i don't drop by 0.04 percent but food inflation no one live that kind life tomato don get pride onion dey form like say him get master's degree and to cook jollof rice to cook jollof rice so some people dey go borrow money to cook jollof rice and this 12.12 percent jump for food inflation now because of cost push inflation It means say no because say nigerians get too much money now because of the price of fuel price of fuel dey high well well and as the price of fuel dey high the trailers wey dey bring wey dey transport food from the north or tomatoes anything from the north come south those ones don expensive and farmers as well no fit enter farm for north like that go farm again because of insecurity and we know say cbn and their interest rate no fit solve insecurity no fit fix bad road no fit fix bandit so because of insecurity wahala for north farmers no fit go work as farmers no fit go work tomatoes and other food stuff wey we dey plant for inside naija don scarce and the transportation cost to move goods from the north to the south everything don high because of fuel price and now market woman go sell her tomatoes very very high and now your own 500 naira no fit even buy two piece of tomatoes again So, if you spend all your money for food, you no go fit pay tailor. Tailor, because say you no pay am, tailor no fit buy, no get money to buy soap. Soap seller no get money to buy food. E just be like say one heavy breeze just the way they blow everybody house down for street. Now, the, the effect of this food inflation jump be that. So, I beg, if person invite you come the house, may you come chop.

1,382 per US dollar. As I dey record this thing right now, Naira na 1,392 Naira per dollars. We know say Naija na importing nation and almost everything we dey import from toothbrush oh, to, to fuel, we- everything dey come from outside Naija. And if Naira, if dollar be like Oga, Naira na the boy boy, So if Oga say I no dey move, the boy boy too go dey there. So why this one take matter to you? Because the naira don steady small, importers, because we dey import everything, remember, importers fit estimate their profit. And because they fit estimate their profit, we fit get small stability for the economy, stability in prices of, of goods and services, that kind of thing. And if we get good foundation, if the floor no shake, you fit start to dey build but the floor right now don stabilize for 1382 naira per dollar and that one still high there so the house wey we go build on top that foundation of 1382 dollars e high well well so wetin be the final verdict for today episode our economy right now nigeria economy be like new farm wey person just inherit The ground still hard, sun still dey hot and the weeds wey be wey we fit call inflation still plenty around the farm. But we don start to dey see small small vegetable dey grow small small from the soil. We call that one disinflation. E never reach to harvest and we never reach to cook party rice but at least the land no be forest again. However, until rain wey go be good food, light, security fall well well for that farm, the news from Abuja, the news from the National Bureau of Statistics go just be like Oyibo or baby grammar for our ear. So waiting be my advice if you ask Dr. Tove. So waiting you go on will do now. Well, with the main thing now to keep the Naira steady. If you feel buy made in Niger, I beg buy am. If you be business owner, look for how to use made in Nigeria materials because when you buy from your neighbor, you dey pour water for your own farm too. And if you be consumer, just customer, you no be owner of business, abeg budget tight. This na Naija Economic Gist and I be your host, Dr. Tobes. Until next time, I beg my people, make una press like, subscribe, follow us for all of our platforms. I did active for TikTok at this point in time, so follow our TikTok as well. I'll be your host, Dr. Toves. Keep your hustle clean, keep your head high, and remember, now small, small, now ain't good. Take the take chop yam. we go jam again for the next episode. Peace out, people.